Iwakken ad t-tferqeḍ deg wawal n Sidi Rebbi. Ihi ma tebɣiḍ ass-agi ad d-nemmeslay ɣef wayen umi qqaren ilit d imaslaken, yeɛni seg wid i d-ittḥerriren, neɣ akken i s-qqaren s trumit ma nezmer ad t-id-nini akka, être des conquérants. Amin. Uqbel ad nɛeddi ɣer wawal-agi iqedsen, a gma-tneɣ Rabeḥ, ma tebɣiḍ ad d-tzalleḍ ɣef wayen akka ara d-nesɛeddi akka. Amin.
Amin.
Amin.
A batna igenwan ad nḥemmed isem-ik, A Sali di ccan-ik, a Sali di lɛaḍima-k, a k-ini tanemmirt tameqqrant a Baba-tneɣ Agenwan ɣef lewqat-agi i aɣ-tefkiḍ nekk d gma-tneɣ Yusef i wakken a neɛreḍ ad d-nefra aqawal-ik. Nessaram a Baba Rebbi a ɣ-tsedduḍ s Rruḥ-ik Iqedsen, a d-tserseḍ a Baba Rebbi ɣer ṛṛeḥma-k fell-aneɣ, a d-tesbeɛdeḍ fell-aɣ a Baba Rebbi zzux, a d-tesbeɛdeḍ fell-aɣ a Baba Rebbi ayen akk yessalin a Baba Rebbi di ccan-ik di tudert-nneɣ, s yisem n Mmi-k Ɛazen Sina Asmasiḥ. A Ṛebbi, nessarameɣ ad aɣ-d-tefkeḍ annuz, ad aɣ-d-tefkeḍ a Baba Ṛebbi imeslayen a Baba Ṛebbi ay yilin i d-yusan sɣur-k a Baba Ṛebbi ɛzan. A Baba Ṛebbi, nessaram imeslayen akkin ara d-nefreq akka a Baba Ṛebbi ad ilin d lbaraka i nekkni, d lbaraka i yal yiwen asislel n watmaten-nneɣ, tiyesmatin-nneɣ, s yisem n Mmi-k ɛzizen s Ɛisa Masiḥ. A Batna Agejdan, nḥemmed isem-ik, ad nessali di ccan-ik s yisem n Mmi-k ɛzizen s Ɛisa Masiḥ. Amin. Amin.
Ihi ad nɛeddi srid, gma n Rabaḥ, srid neɣ direct, ad nɣer eh, adlis n laṣel n ddunit, ixef eh, wis tnin u rebɛin, tiseddarin eh, tamezwarut alamma d tlata, neɣ Genèse, chapitre 42, versets 1 à 3.
Amin. Amin. Mi d-tesla Yeɛqub belli llan yirden eh, di Maṣer, inna i warraw-is, Acuɣer akka i tesmusmuqalem gar-awen? Sliɣ belli llan yirden di Maṣer, ṣubbet a ɣ-d-ǧwem syenna, i wakken a nidir, ur nettmettat ara. Ṣubben watmaten n Yusef d ɛecra yid-sen ɣer Maṣer i wakken a d-ǧwen irden. Amin. Amin.
Ihi Yeɛqub yefka asteqsi i warraw-is, d acu i sen-yenna? Yenna-yasen, Acuɣer akka i tesmesmuqalem gar-awen? Tarwa n Yeɛqub llan ulac d acu xeddmen. Yenna-yasen, Sliɣ belli llan yirden di Maṣer, ṣubbet aɣ-d awim kra. Arraw n Yeɛqub di ɛecra yid-sen ṣubben ɣer Maṣer. Yeɛqub ur ten-yeḥwaǧ ara. D acu ad nefhem seg wannect-a? Yiwen ur d-yeqqim ɣer tama n Yeɛqub. Ur yeḥwaǧ yiwen ɣer tama-s. Limer neɣ lukan i d-yeqqim xersum d yiwen, sin neɣ xemsa, ad d-nini atan ad ɛawnen Yeɛqub. Ayen ad nefhem seg waya d akken tarwa n Yeɛqub ur xeddmen ara iqiḥ neɣ acemma. Ad nkemmel a gma-tneɣ Ribḥa ad d-nɣer deg udlis-agi n Laṣel n ddunit Ixef 42, taseddart tis setta, yeɛni Genèse, chapitre 42, verset 6. Amin. Amin.
Ɣur lḥal, d Yusef i d lḥakem n tmurt, d netta i yettaǧwen irden i lɣaci n merra n tmurt. Mi wwḍen watmaten n Yusef, seǧǧden sdat-s. Amin. Amin.
Yella umgired neɣ lxilaf d ameqqran gar widak yettmesmuqalen Ur xeddmen acemma akk d win iḥekmen tamdint. Ɛecra i yesmesmuqalen gar-asen d atmaten n Yusef. Ilaq ad nili d imaslaken, yeɛni des conquérants, yeɛni widak i d-ittḥeṛṛiṛen. Seg widak i iḥekmen aɣlanen, neɣ akken i s-qqaren s trumit les nations, neɣ akken i s-qqaren s taɛrabt daɣen l'umam. Ilaq seg wid i d-ittḥeṛṛiṛen, wa neḥkem ɣef yal taɣawsa. Nessaram di Ṛebbi a ɣ-iɛiwen akken i iɛiwen Yusef, maca neɣ meɛna tella yiwet n tsarut i yesɛan azal d tameqqrant. I wakken a nili di tidet amek yella Yusef, ilaq a nili di tidet d yiman-nneɣ. Ad d-nɣer ma tebɣiḍ a gma-tneɣ Rabeḥ adlis n Lemtul, ixef wis seṭṭac, taseddart tis tnin u tlatin, Yeɛni Proverbes chapitre 16 verset 32.
Win ẓẓayen ireffu xir n lefḥel, win iḥekkmen deg yiman-is yif win i d-iḥellen tamdint. Amin. Amin.
Ilaq ad nissin amek ad neḥkem deg yiman-nneɣ akked tudert-nneɣ. Win iḥekkmen deg yiman-is yif win d-ittḥellin timura. Win iḥekkmen deg yiman-is yezmer ad d-iḥell Aṭas n temdinin. Amdan amagi d win i d-ittḥerriren, yeɛni icuba Yusef. Yusef akked ɛecra-nni llan d atmaten. Amek armi i ɛecra yid-sen d ifenyanen, yeɛni d imeɛguza neɣ d imeɛduza? Yusef yella d win i d-ittḥerriren. Yella wasmi twalam yiwen Ur ixeddem acemma ur yesruḥuy deg wakud neɣ di lweqt-is. Ad nkemmel agmat neɣ rebḥed deg udlis-agi n Lemtul. Tikkelt-a ad nɣer ixef wis xemsa u ɛecrin, taseddart tis tmanya u ɛecrin, neɣ Proverbes chapitre vingt-cinq verset vingt-huit.
Win ur nexdim ara aḥkim i yiman-is, yecba tamdint iɣusan imumi ihudden leswar. Amin.
Amin.
Ihi, akka d-tenniḍ akka gma-tneɣ a Rabaḥ, win ur nxeddem ara aḥkim i yiman-is, yecba tamdint-nni i wumi i hudden leswar. Amin.
Lemdet tasusmi, axaṭer win ilemden tasusmi, ad yeḥkem deg yiman-is. Ma nezmer a gma-tneɣ Rabaḥ ad d-nefk yiwen umedya neɣ un exemple, lemtel, ameksa n tmezgida yenha tajmaɛt n watmaten, wid yeẓran ɣelḍen susmen, ṭṭfen lewṣayat-nni, Ma d win yeẓran iman-is ur yeɣliḍ ara, iqerreḥ-it lḥal u iruḥ s ameksa-nni i wakken a s-issefhem belli netta ur yeɣliḍ ara. Ur yefhim ara acuɣer i t-isɛedda gar widak-nni iɣelḍen, maca neɣ meɛna ameksa yenna-yas. Lmed tasusmi, negrireb, yeɛni ssufɣ. D nnhu-yagi, axaṭer ayagi a k-yessimɣer Di tudert-ik, yella umgired neɣ la différence neɣ lxilaf gar win iḥekmen di tudert-is akk d win iwumi hudden leswar? Yusef yella seg wid iḥekmen axaṭer di tazwara yeḥkem di tudert-is. Tudert-is merra tettwasseǧhed s Rebbi, Ma d atmaten n Yusef i yettmesmuqalen ur zmiren ara ad ḥekmen deg yiman-nsen, axaṭer ur llin ara seg wid i iḥekmen seg yiman-nsen. Amin a gma-tneɣ Yusef Mela tsemḥeḍ kan ad rnuɣ deg wawal-ik Amin. mi d-tenniḍ Yusef d win iḥekmen deg yiman-is. Amin.
Nwali, nessen akk taqsiḍt-nni n watmaten n Yusef, Yusef Mela d amecṭuḥ, zzenzen-t watmaten-is, Zenzent axaṭer usmen fell-as. Ur t-ḥemmlen ara. Atmaten-is ur ḥekkmen ara deg yiman-nsen. Ur ɛqilen ara belli d tismin i sɛan ɣer Yusef daymi i t-zenzen d aklan. Ad nwali kan Yusef d win iḥekkmen iman-is.

ha Yusef d win iḥekmen deg iman-is izmer ad s-nini ha ad kunwi akka ad kunwi akken iyi-izenzen ad kunwi akken iyi-d-isɛeddan lḥif sɛeddaɣ lḥif aṭas ɣef ddemma-nwen izmer ad ten-yewwet izmer ad ten-ineɣ xaṭer yesɛa lḥekem yesɛa lḥekem d ameqqran meɛna d win D win yeṭṭfen deg yiman-is. Mela tecfiḍ a gma-tneɣ Yusef ɣef teqsiḍt-nni n Yusef, mmi-s n Dnan, wala nekkni baba-tneɣ d Yeɛqub, yeɛqel-iten d atmaten-is. Yusef d acu i sen-yenna? Yenna-yasen amek yettili baba. Ur sen-inni ara amek yettili baba-tneɣ. Iwakken nitni ad ɛelmen belli ameslay-nni i sen-d-inna Yusef yerra-ten gar ad walin tudert-nsen amek tella. Axaṭer ixulef lukan i s-d-inna amek yettili baba-tneɣ, Safi atan iḥuseb-iten am akken d atmaten. Atmaten mačči d ttilḥin n watmaten tagi. Atmaten yellan d atmaten n ṣṣeḥ, ur znuzun ara gma-s ɣef uṣurdi, ɣef fnat, axaṭer usmen fell-as. Iwakken kan ad sen-d-iẓer belli ur nxeddmeɣ acemmi. Lukan nella d atmaten n ṣṣeḥ, Ahat ur tesnuzem ara. ahat ur tesnuzem ara, yeṭṭef deg yiman-is, yeṭṭef deg yiman-is. Ata yakan i sen-d-yenna, ur sen-yenni ara amek yettili baba-tneɣ, amek yettili baba Yeɛqub. Amin, a gma Tɛa Yusef, nettwali Yusef yemmudden-aɣ-d lmetl d ameqqran deg uḥekkem deg yiman-is. Lukan d yiwen n umdan kan akka, ur yessin ara Ṛebbi, Ah, txelmeḍ-iyi ad ncen ccer, tzenzeḍ-iyi deg aklan, ttɛiceɣ deg baba, tzenzeḍ-iyi d aklan. Ad d-iffeɣ s yiwet n lǧehd, izmer ad sen-ixdem ayen n diri, izmer ad ten-err ɣer lḥebs, izmer ad ten-ineɣ, axaṭer yesɛa tazmert, yesɛa amekkan meqqren, meɛna netta yeṭṭef deg yiman-is. Amin gma ta Yusuf mm. yani nessaram di Sidi Rebbi ad yefk tazmert-agi n Yusuf i wakken ad nqabel yir taswiɛt mm. i wakken ad nili d widak i iḥekmen mačči d widak eh, yesɛan eh, leṣwar hudden. Amin.
Amin gma.
Tanemmirt-ik tameqqrant gma ta. Ihi gma ta Rebḥa nkemmel di leqraya ad nɣer adlis n Safaniya ixef amezwaru taseddart tis sebɛa Neɣ akken s-qqaren s trumit, Sophonie, chapitre un, verset sept. Susmet zdat n Sidi Umeɣlal. Ass n Umeɣlal iqerreb-d. Ameɣlal ihegga asfel, iɛzel-d inebgawen-is. Amin. Amin.
Ihi, mi ara d-yenṭeq Rebbi, nekkni ad nili di tsusmi. Yella yiwen n umdan deg Udlis Iqedsen, iwumi qqaren Ilya, yeɛni Ili. Ṛebbi yenna-yas, Ṛuḥ, ddu zdat n ugellid, in-as ayen akka ara ak-d-iniɣ. Agellid-nni yewɛeṛ aṭas, d amcum, tameṭṭut-is daɣen. Ilya, neɣ Ili, yedda zdat n ugellid-nni u yenna-yas akk ayen i s-d-inna Ṛebbi. Ayen akk i s-yenna Ilya i ugellid-nni yura deg udlis, ad t-naf agmat-nneɣ ayen akk i s-yenna deg udlis amezwaru n Igelliden, ixef wis sbeɛṭac, taṣeddart tamezwarut, neɣ Un roi, chapitre dix-sept, verset un.
Ilya ad d-icbi yiwen seg imezdaɣ n Gilɛad, inna i Ɛacab, Ameɣlal yedder, Illu n Isṛayil, win ixef qedceɣ. Ur ttilin da, ur ttili ugeffur iseggasen-ayagi, alamma nniɣ-d s yimi-w. Amin. Ihi Ṛebbi iceggeɛ Ilya, neɣ Ili, zdat ugellid, iwakken a s-yini, Ur d-yettili ugeffur aseggas-agi. Tura, a nerr iman-nneɣ deg umkan n Ilya. Ilya, neɣ Ili, yella zdat n ugellid-agi amcum. Ula d tameṭṭut-is kifkif-itt. Wi ilaq a nruḥ ar ɣur-s u a s-nini atan d acu i d-yenna Rebbi. Rebbi yenna-d ur d-ittili ara ugeffur. Ayagi gma-tneɣ Rabaḥ, d tabɣast, yeɛni si le courage Ayagi d liman di Ṛebbi. Anwa i izemren ad iṛuḥ zdat yiwen n umdan netta yeẓra yezmer ad t-ineɣ? Anwa seg-neɣ i izemren ad iṛuḥ s albeɛḍ, imeḍqan neɣ imukan, u yeḥṣa uqbel zemren ad t-nɣen? Ma neɣli-d di tegnit yecban tagi, ad nruḥ zdat ugellid u ad nuɣal syenna ur t-yuɣ wacemma, mačči d ayen yessewhamen? Ma nella deg umkan ilya u nruḥ zdat n ugellid u nenna-yas imeslayen i ɣ-d-yenna Rebbi, Mi akken nexdem ayagi, d acu i nessirem a ɣ-d-iḍrun? D acu ara nerǧu seg wannect-a? Teẓram acu i d-yenna Rebbi i Ilya sakkin neɣ imiren? Ameɣlal yenna i Ilya, yeɛni L'Éternel yenna i Ilya, Ruḥ, syagi ffer tlata iseggasen deg umkan ur yessin yiwen, Lukan d yiwen seg-neɣ i wumi i d-iḍra wannect-agi, ad s-nini yettunefk-iyi-d wawal n Rebbi, u ad ruḥeɣ ad t-berrḥeɣ di yal amkan. Ayen i d-qqareɣ yusa-d sɣur Rebbi, wayen i yi-d-ittunefken, yiwen ur t-isɛi. Nekk fazeɣ, meɛna Rebbi yenna i Ilya, Ruḥ zdat n ugellid imiren neɣ sakkin ruḥ ad teffreḍ deg uneẓruf, yeɛni dans le désert, di ṣṣeḥra, u rǧu ad k-d-hedreɣ. Ilaq-aɣ ad nelmed ad nessaram di Rebbi, u ad namen belli netta ara aɣ-d-yefken tarennawt, yeɛni la victoire, tarennawt deg umennuɣ. Ma yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ, awal atan ɣur-k.
Amin a gma-tneɣ Yessef.
Ilya mi s-d-ihḍer Sidi Ṛebbi ini-as ruḥ ar ugellid-agi, ini-as belli atan ur d-yekkat ara ugeffur. Ilaq ad yesɛu, ilaq ad tesɛuḍ tabɣest, ilaq ad tesɛuḍ lkuraj i wakken ad truḥeḍ a ugellid, yerna d akken i d-nenna dakken d agellid d amcum, am netta am tmeṭṭut-is, ad s-tiniḍ atan ulac ulac ageffur, ur d-iɣelli ara. Ayagi d ayen yessewhamen lukan lukan imir-nni kan ad ɣelin waman, netta Ilya ur ixemmem ara akka. Ur ixemmem ara ad s-ini, Lukan ad awḍeɣ kan ar ɣur-s ad s-iniɣ, A tin acu i d-yenna Umeɣlal, ini-ak, a tin ussan-agi, leɛwam-agi ur ttilin ara waman, ur ttilin da, imir-n kan dɣa ad d-ɣlin waman. Ur ixemmem ara akka netta. Netta yesɛa liman di Sidi Rebbi, yesɛa tabɣest, yesɛa lkuraǧ. Sidi Rebbi yenna-as, Ruḥ, a ugellid-agi, ssiwḍeḍ-as ayen-agi i k-d-nniɣ. Iruḥ isiweḍ-as ayen akken i s-d-yenna Sidi Ṛebbi. U daɣen yenna-as, Ruḥ ffer deg udrar-agi, ṭṭef imi-nnek, ur sen-qqar ara, ur sen-heddeṛ ara, ur tferreq ara awal-agi i lɣaci-nnem. Ilya d amdan yeṭṭfen deg yiman-is, yettaṭṭafen deg yiman-is, iḥekkmen deg yiman-is, ur iruḥ ara i wakken

Ḥasen, imir kan ad t-yini. Ur yeksan ara, ur yezmir ara ad iḥekkem deg iman-is. Yesɛi ara tazmert, yezmir ara ad iḥekkem deg iman-is. Meɛna eh, Ilya, am, eh, am Yusef, yezmer ad iḥekkem deg iman-is. Akken i d-nenna daɣen kat zdat n tmeṭṭut n Butifar, Yusef d win iḥekmen di tefka-s deg iman-is, ur yezmir ara ad iqeddem ɣer tmeṭṭut n Butifar. d argaz yettaṭṭafen deg iman-is mačči kan as i d-iwet waḍu ad t-yawi as i d-iwet waḍu ad t-yawi amin tanemmirt ihi
tanemmirt-ik a gma tneɣref ḥdaɣen ɣef wayen akka tt-sfehmeḍ akka i d-tenniḍ akka d awal ifazen nessaram akka d-tenniḍ akka rebbi a ɣ-yefk tazmert i wakken ad nettaṭṭaf deg iman-nneɣ amin ihi awal aneggaru atan ɣur-k i wakken ad tẓalleḍ amin wakken ad neḥmed rebbi ɣef awal-agi ɣ-d-yefka akka ass-agi